Essalamualeýkum. Internet platformalarynyň biziň ýaşlarymyza edýän täsiri, asnownom zyýany. Meň wideolarymda gaty gören adamlar we erkek adamlaň gelejegi gyzyňam geçmişiniň möhümligi barada şu günki aýtjak zatlam. Birinji belläp geçesim gelýän tema meň wideomy gaty gören adamlar bar. Ýagny Köplenç köpsi gollow ýigrimi bäş müň ýigrimi alty müň laýk aldy. Maňa gollap ýazanlaňam kommentariýada müň laýk aldy. Ýöne heýt ýazan gyzlar bar. Menem olaň käbirlerini tanaýan profillerine geçip gördüm nähili obraz jizyny alyp barýanynam bilýände kak eta zvuçit men isleşim ýaly ýaşajak sen oglanlara nähili gyz saýlamagyny öwretme sebäbi islän wagtymam isleşim ýalak durmuşym dowam etjek diýen ýaly düşünýän menä indi diýjek bolýan zadym. Ýene-de gaýtalaýan, men geçenki temamda hiç absolýutno kontent goýmakam hiç kimiň göwnüne degesim gelenok. Gidýän ýekejözi maşyn otlaýan, baýyrlyga gidýän, gündiz çüňke, daşlyga seredýände her bir diýjek sözüm kimiň göwnüne degip biler diýende oý pikire gidýände gowy filtrden geçirýän. Indi diýjek bolýan zadym eger-de oglan bir gyzy allap men seni öýlenerin lat diýip öz maksadyna ýetýän bolsa Ogyzyň raspoloženiýasyny dobiwatsy edýän bolsa, olar, ozem şo niýeti şonýa gara bolsa, olar ýaly oglanyň özem gelejegi bar, çagalary bolmaly, öz gelni bolar, şoň üçin olar ýaly adam durmuşda hiç haçan gowulyk görenok. Malo towo, meň gatnaşýan adamlarymyň arasynda şonýa niýetli adam bar bolsa, meň ýüregim ulaýar, men biläýdigim göni aram kesýän. Liçno meň filosofiýam şonýala. Eger-de arassa gyzlara gara niýet bilen seredýän oglanlar, Meň pikirimçe, daže şolar ýalam bilen gatnaşmalam däl, olar ýalam daže seňem arkaňdan erbet hereketler edip biler. Indi ýaňky diýenim, ýene bir gezek gaýtalaýan, ýa düşünmediler, ýa-da düşünmediksiraýarlar. Barmajagyny bilýä bir oglana, barmajagyny, ol oglanyň almajagyny bilýä. We onda-da men şuň bilen wagt geçirsem bolýada diýen gyz, ine, şu daky kamera bakyp dur-a, hiç haçan wepaly gelin bolmaýa. Hiç haçan. Indi ýaňky tapawudyny gördüňizmi? Eger-de ýalňyşyp ýaňky ýaly bir oglana özüni aldadan bolsa, olar ýaly gyzyň normalny aýal bolup, ýaňky ýalňyşyna düşünmek şansy bar. Eger-de, indi, kanyşna, kimde hemme kişiden sorasaň, men bilemokdym diýer, ýöne niýetini öwrenmeli, onam indiki çemem aýdyp geçer, nädip adamyň ýalanyny anyklamaly. We gaty gören psihologlar bar. Men psihologlara bir zat aýdasym gelýär. Türkmeniň baý milliligi bar, näçe müňýyllyk taryhy bar. Türkmen soňky, Hudaýa şükür, soňky döwür iň gowy döwürde ýaşaýar. Ýöne öňki taryhy alsak, tehnologiýalar ösmedik, şertler, adamlar bir maşgala gara öýüň içinde ýaşaýar, kondisioner ýok, peç ýok, göz öňüňize getiriň. Ýöne onda-da biziň, men näme üçin psihologiýany halamok diýminde milliligimizi öňe sürjek bolýan. Biziň baý milliligimiz, Şolar ýaly şertlerde-de agzybir maşgalany dowam etmän etmek üçin näçe müň ýyllyň dowamynda sformirowatsa eden zat. Düşünýäňizmi? Eger-de soňky döwür psihologiki çykyp uran bolsa, ýaňky ýaly TikTokda men ýumşak dilli aýdaýyn, oňşuksyzlyk tema köpeldi, oňşuksyzlygam köpeldi ýaşlaň arasynda maşgala guranlarynda. Widimo siziň psihologiýaňyz işlänok. Ýene taryha gaýtmaly, milliligi öwrenmeli, çagalara, ýaşlara şoň ünsüni çekmeli. Milli baýlygymyz, ula hormat goýmak. Şunlukda gaty göreniň temasyny men ýapýan. Indiki temaňa geçip gidýän. Erkek adamyň gelejegi we gyzyň geçmişi. Indi men subut etjek näme üçin gyzyň geçmişi möhümdigini. Häzir men bir zat aýtjak. Ünslenip diňläň, gönki kommentariýa heýt ýazmak üçin girmäň, soňuna çen diňläň, pikirimi doly ýetireýin. Erkek adam eger-de bir baý maşgalada doglaýmasa, absolýutno nol gymmatlylykly dogulýar. Erkek adamyň gymmatlylygy ýok doglan wagty. Ol gelejekde hünär gurmaly, ökdelemeli, pul gazanmaly, meşhur adam bolmaly, tam öz wostrebowany adam bolmaly. Erkek adam şoň üçin nol gymmatlylykly dogulýar. Aýal maşgala eýýäm dogulanda gymmatly dogulýar we wagtyň geçmegi bilen şo gymmatlygyny saklajak bolmaly. Indi men subut etjek. Mysal üçin marketde, bir marketde sen söwda edip ýörsüň diýeli. Süpüriji bolup, gije-de bir on sekiz ýaşly gyz diýeli, owadan gyz süpüriji bolup işleýär. Ýanka sereden adamlar gör bu gyz nähili ajaýyp, şunýaly owadanlygy bilenem, Şeýle hünäri, mysal üçin, süpüriji bolup işlemäni özünde neme görenok. Görýäňizmi? A erkek adam eger-de oputy we jogapkärçiligi az işde işleýän bolsa näme pikir edýär? Hiç kim şoňa tarap seretmeýär. Daşy oglanlaram gatnaşasy gelmeýär şon ýaly bilen. Ýöne göz öňüňize getiriň, su gyzyň durmuşyndaky atmosfera, okruženiýa, oglanyňky nähili? Şoň üçin gyzyň geçmişi örän möhüm, sebäbi gyz maşgala, aýal maşgala uje gymmatly dogulýar we wagtyň geçmeginde ony ýitirse, ýitirensoň, ol uje özüniň nadýožnyý gapdalynda sputnik bolmak ukybyny ýitirýär, absolýutno ýitirýär. Indiki tema, internet platformalaryň biziň ýaşlarymyza edýän zyýany. Ýaňy bir eline telefon alan gyz, oglan nämä görýär, instagrama girip näme görýär? Daže men şu wagt instagrama girýän-ä. Tam biri super baý, super lýuks maşyn sürýär, biri super owadan. Ondan ýaňky ýalak ýaşlar görýärde, Instagrama girip köpüňiz ylalaşarsyňyz, öz psihikaňa zyýan ýetirmezlik mümkin däl. Lýuboý adam girende görýär, biri senden daýaw kaçok, biri senden pully, biri senden eşiginiň markasy gowy. E gyzlar hem şolar ýaly düşünje bilen girýärler, ýaňky oglanlary görýärler. Mysal üçin ýaňy maşgala bolup toý eden ýaşlary mysal getirerler. Bir gyz bardy, ortaça bir oglan. Biziň köpimiz ortaça. Mysal üçin, men ortaça. Ortaça maşyn sürýän, ortaça gazanjym bar. I gynansak-da ýa begensekde, şeý diýäýin, togsan prosent oglan obyçnyý. Obyçnyý ortaça oglanlar. Ortaça maşyny bar, ortaça gazanjy bar. Plus minus normalnyja geýinýärler. A galan on prosent ultra baý. Indi ýaňky ýalak ultra durmuşyny görkezýänleri görýäler. Onuň ýaňky durmuşa çykdy. Bu merede mümkinçilikleri indi poka şuta sebäp ýaňy durmuş ýoluna başlapda entek gelejek öňünde. Ýaňky seredýär. Belli bir atnoşeniýa a öz aralarynda görýärler. Ýöne internete girýär. Taryhy bir belli bolan käbir Personažlar bar, şeý diýip aýdaýaly. Olaň durmuşy, mysal üçin, ýoluny plýus-minus hemme kişi eşit diýip aýdaly. Ýaňky ýalak gyz seredýär-de, Waý, bu, bu gyz şuny ýalak durmuş alyp barsa-da, muňa soňky çykan telefony ugradýarlar. Buny magazynyň açylyşyna çagyrýarlar. Buly her hili baýraklar gowşurýarlar, konkursdan ýeňijisi bu. To jest ýaşlyk aňyryna gidýär, dura bir minut bul sylanýar, a men bolsa şuny ýaly wepaly, gowy aýal bolup durkam, bul maňa nahar bişirdiň, naharyň duzuny köp edipsiň diýýär diýýär, düşünýäňizmi? I kellesinde ýaňky palonka gidýär. To jest men näme üçin muňa nahar bişirdim, bu maňa şu duzul diýýär, a bu günýä durmuş alyp barýar, bulam günýälak bonuslar alyp otyr durmuşdan diýýär. I ýaňky mesele. prosto ölçäp bolmajak derejede ýaş maşgalalaň arasyna zyýan ýetirýär, gaty gaty uly zyýan ýetirýär, şu imенно şu mesele ylay, indi men gyzlara bir gowy laýfhak aýtjak, her bir güýçli oglanyň yzynda bir gyz durýar diýýärler orslarda da bar, şo gürrüň za każdym uspešnym muşina stoýit ženşina diýýärler, men şo gürrüň bilen ylalaşýan, ženşina katory gowy aýal boldy ärine ýa-da svaýo wremýa ony taşlap gitdide, Erkek adamyň başga ösmekden başga ýoly bolmady. Iki wariantda-da hökman erkegiň ösmeginde aýal durýar diýýärler. Men şo gürrüň bilen, nu, hökman däl, ýöne köplenç şeýle ylalaşýan. Indi, eger erkek adamyňyz, mysal üçin, size telefonyňyza çihol getirdi. Obyçnja çihol, men size bir laýfhak aýtjak. Wau diýýäň, mysal üçin, bir gelin Güljemal diýeli ussagyň howasyny alan adam Maksada diýýär diýeli. Nirden tapdyň sen? Bu prosta çehollan çehola munýal tagt satyn almak gerega spasibo diýen ýaňky erkek adam bilen näme bolup geçýär položitelne zakrepleniýe gormonalny splesk kellesinde oppoa men çehol alamda şunýa reaksiýa berdi a egerde men muňa aý telefon alyp bersem näber bolka diýe boldy gitdi ýaňky zaýaženny emosiýaly indiki saňa maksat telefon almak şonýaly etseň erkek adam prosta ýoly öňe

Gazanjym şunça zähmet bilen berkidildi. Olam iň soňunda men negatiw duýgy aldym. Boldy kellesinde psihologiçeskiý zakrepleniýa gidýär. Indi şol adama etmeliler we şeýdip aralaryna sowuklyk girýär. Gyzlara laýyk ýaňky laýfhak, oglanlara-da gelniňiz siz üçin nahar etdimi? Bir täze nahar. Öwren, etjek bol. Tagam süýji bolmasa-da gara, buň tagamyny göräýdä diýýän. Boldy ýaňky bara, indi ýene täze nahar öwrenjek bolýar. Ine dogry atnaşeniýa gyz bilen oglanyň arasyndalaý. Şol adam saňa gowy zat etmek üçin bolly şo zakrepleniýa gitmeli. Şon ýaly ýaşlaň gelejegi diňe öňe we ýagty bolýar. Indi ýene maňa komentaride e, bir 4-5 sany oglan heýt ýazypdyr. Sen näme gyzyň geçmişi bolany näme ony akylly syraýaň diýip bolýan. E, men bir bir sany mysal getirjek. Gyzlaň geçmişi barada biz maşyn almana gidýäs. Şony gowy öwrenýäs, sync kodunýas, görýäs, gowy hemme tarapyndan aýlanyp görýäs i men ýaňky karobkasynda palomka görýän. Şo palomkanam maşyn satyn alamsoň gije tamam on bäş, ýigrimi müň manatlyk çykdaý etjek palomka. Menem şeý diýýän, Hümm, muň öňki eýesi mysal üçin Maksat diýýän. Maksat atlylar meni ýigreneweraý, men prosta kelläme birinji gelen at diýendirin-aý. Dapustim men özüm tapdym şo palomkany ýa-da özi aýtdy Myrat üçin korobkasynda şunýalak palomka bar gelejekde döw men hem şeý diýýän hä maksada tamam maşyn sürüp bilenogau wot meň sürüş tehnikam bilen şeýle bul şo maşyn gider öz özünden korobkasynyň zady bejerilip gider diýsem maňa samsykdyr edersiňiz gerek ýok bu maşyny satyn alan irýa giç palomkasy döwüler we men şo şo çykdaýja sokularyn düşünýäňizmi. Näme üçin siz bir gyzyň ene-atasynyň beren ýalňyş terbiýesi we şoň hasabyna alan psihiçeski trawmalaryny jogabyny siz çekmeli? Meň maksadym biziň baý milliligimiz, maşgala obşustwo, maşgala indi mysal üçin bir obşustwaň zdarowyý ýaçeýkasy bolmagy, ýaşlar, oglanlar biri-birine prigodnyý adamlary saýlaşmagy, We şeýdip agzybir bolmagy meň niýetim şol. Meň diýjek zatlam şuny görýän ýaşlara peýdaly bolar. Internet platformalaryna azyrak giriň, sowukganly serediň, o taýdaky köp zat ýalan, köp goýulýan owadan durmuş. Men dogrymy aýdyň özüm bloger bolup ýörün-ä, bloger bolsaňam saňa köp maglumat gelýär, köp ýerlerde aýlanýaň, görýäň, absolýutno ýalan. Adamyň internetdäki durmuşyny görýäň-ä, o muň ikiýüzlüligini aýdýan, absolýutno ýalan, men intäk Bul üçünji kontentim kän gyzykly temalar agzalyp geçjek. Nädip oglan gyz öz primernik ony köp kişi ýazypdyr da araý ene ýene bir tema da men şo şeý diýjek boldum nädip saýlamaly diýjek boldum men ilki uly gürleýäň sen o maňlaý diýip ýazypdyr elbetde maňlaý elbetde maňlaý oň gürrüňi ýok ýöne meň pikirimçe siziň hiç hiçiňiz öýde oturan dälsiňiz ýassyk ýazyp meň maňlaýymda bolsa aýnadan häzir epesli pul düşerde men baýap giderin diýip onda näme üçin hünär öwrenýäňiz onda näme üçin işleýäňiz Düşünýäňizmi? Ol özüňden maňlaý diýmek, özüňden jogapkärçilik duýgusyny aýyrmak. To ýest, aý, şeýle aňsat bolýar. Psihologişski biz özümizi goraýas, aý, maňlaý laý zat diýýäs. Öwrenmeli, taýyn bolmaly. Düşünýäňizmi? Öwrenmeli, taýyn bolmaly. Meň berýän maglumatym size müşaýat bermez. Birek-birege hormat goýaly we esasy zat baý taryhymyz, milliligimiz şo zatlara hormat goýmaly, o psihologiýa belli bir krug adamlaň öz jügüsini jügülerini wagtlynça effekt berip öz jügülerini baýlaşdyrmak üçin tapylan zat esasy gymmatlylyk esasy işleýän deýstwini gymmatlylyk milliligimiz we daşarky güýçler bar daşyndan gelýän kinolardaky multfilmlerdaky propaganda şekilleri bar. biziň baý milliligimize ters gelýänini, olar ony näme üçin edýär, näme bähbitleri bar, o wideolarda-da men aýdyp geçerin, gyzykly bolar. Şolar ýaly, eger-de halan bolsaňyz laýk basyň.